See MOP slip of tongue. MOP forehead be like Nigeria economy. You no go understand am. May you comot cap, your eye go clear. Asoro, my guy, DJN, thank you for sponsoring. The way you like MOP, you, dey- you wan sleep with am. Everywhere powered by MOP. For my picture, say they write powered by DJN. You be NEPA. Papa, you wey dey close to DGM, the share say you don comot, e just show say you never make am, you just dey wan associate with people wey don make am. Give big man space, invest in BTC. Na una go dey tell girls say stay with me, I will make it, Baba no where again. Nigeria is in a state of Shetima now. Baba things don cost, even I go save no fit save money now. Ha!

My guy wey dey do yahoo, you dey thief too. If you no cast online, you go cast offline. You gats dey creative. Even for AFCON sef, our keeper get injury. As you see say other keeper dey warm up, now he start to dey warm up say, I'm okay, I'm okay. You must get something doing. They go dey tell you say get two streams of income. You no go get one before you get two. The only stream wey dey this Nigeria na stream of joy. What God cannot do, I go lie for you. Baba, graduate there now I dey pity for. See Asoro wey study engineering, e dey choose skit, Rufus say na runs boy. Engineer wey no fit near engine,

I go to Total, celebrate Greece. Baba, Sangote do boys. Baba, Total girls, very customer friendly. DGN, I go Total. I ask the girl, say, how much for a night? Say, 30k, but they dey do promo, 25. Say, nice. Bro, with accommodation, oh, that girl, oh, na for my house. I tell the woman, say, let's go. And she senior me, oh. I dey fuck with respect, mama nigga. Guy, when you sleep with an older woman, you understand sexual transaction. We don sleep with the woman finish. The money I pay her, 25 kpa. She say she give me one small infection. I say no bother yourself. I use 20k cure am, 45,000 remain 105. I put am for Bitcoin, e rise. Sense. Guy, na Lagos be this. Port Harcourt boy, Omale. Who be that? Wetin be him name? Baba tomorrow na sit at home o. Just dey spray and you no dey send money go village. Who be you? Who, who are you? Ọmọ Obi. Ọmọ Obi puss. You don finish? Baba, you dey come quick o. Throw bundle, no dey spray this thing. Ladies and gentlemen, I do this one and I go. For this Lagos, they no dey stay one place for long. If you stay one place for one year, pack out from that place, they go see you finish. They go tell you say God bless your neighbor, be happy. God is your neighbor. Una lie you. You God bless your neighbor. Pack out. Now you go dey pump water. I pack out from Sangotedo. I go Ilaje movement. I reach there. DJ, my neighbor na Ashawo celebrate grace. What the enemy meant for evil, God has turned it around for my good. Yo, I dey wake up, as someone dey call me fine boy, you don shop, grace. I shop and I shop, una good night, man. This life, my brother, this life, eh, you need to make money. Oh. Some boys will tell say money is not everything, money is not everything. Listen to me, money is everything. As a boy, if you get girlfriend, Na you dey buy ice cream but na another man dey make am scream. We sex for this generation. Ah! Our fathers, na normal style our fathers do. See wetin our fathers do. Normal missionary style. They don old now. See the way our fathers take dey waka. For normal missionary style o. You see the way our parents take dey waka.

Don't follow big men sit down. That does not make you a big man. You know how many poor men they full bank still come out like that? You guys relax. Lagos, eh? Now they crazy. So. I don't pick it call Lagos. I don't pick it call Lagos. Very yeah, yeah place. Ah, ah. This Lagos. I never see place like this. If you piss, you no go know whether you flush or you no flush. the piss and the water na the same colour tale this lekki yes na lagos and na this lagos girl go do fake nyash una get mind how you as a girl you do fake nyash dem wan buy motor for you you dey look for first body no na wisdom i dey drop i no dey hurry my as una maybe the last person ah lagos lagos wey two twins comot for enugu Dem comot for Enugu, one call hustle, two musician, twins o. Oh. Dem reach Lagos, one first one blow because of hold up. Wisdom. Na later you go dey collect abi. Nigeria don hard o. Oh. See everybody now, by this time for terra culture before, by this time everybody don go house. Who wan go house now? Who wan go on diesel?

The heat wey dey this country na be like wetin dem plug for stabilizer. If you see heat, that's why no artist fit drop any heat, na God heat dey rain. All artists need to wait for rainy season to rain again. I no dey do the usual. Heat dey everywhere now. Bros, you know say now you go go bank, eh? heat don dey so tey bank dey full. Nobody dey pay, nobody dey withdraw, men come rest. But go full it everywhere. Hold on now, update. Oh, no worry. No be this guy be this way they say, wait, casino say, me no, they make noise just now. Alpha. Hello, bro. Eh, eh, I beg, I beg. Casino na Jew, me na Curtis, I beg. Eh, I beg, no make noise again, I beg. Okay, now you they dey in charge of her. when you dey misbehave okay na this guy abeg abeg joke dey good when people dey lis ten abeg do oya madam carry am where where your wife ah do you are going through a lot o how long have you been in this problem This life, my brother, this life, eh, you need to make money. Oh. Some boys go dey tell say money is not everything, money is not everything. Listen to me, money is everything. As a boy, if you get girlfriend, now you dey buy ice cream, but na another man dey make am scream.